A heno um, ni'n defnyddio lot o synau. Uh, ni'n ymarfer uh, gyda'r a chwarae gyda'r chakra manipura o gwmpas um, uh, bottom bola sy'n helpu ni codi'r uh, cryfder, a ma' he- ma' hefyd yn yym ma' Chakra Manipur yn cael ei cysylltu gyda yy lot gyda yy personoliaeth ni. Felly syniad yw os ni'n yy datblygu chakra yma a sicrhau ma' yy ma' chakra a ganolfan cryfder yn yym yn yn cydbwyso, yn cydbwysedd, a mae'n helpu ni gyda cryfder ein um, personoliaeth hefyd, yn yr syniad. A hefyd, um, mae synau sy'n mynd a mantra sy'n mynd gyda um, ganolfan yma uh, sy, uh, yr un swriate sy'n cael y cysylltu gyda'r hael. Felly, ddechrau ni'n just setlo ac aistedd, a gallu chi cael eich llagiaid a teimlwch y cysylltiad gyda'r ddaear felly. Sdim bwynt i ni datblygu egnïau uwch heb sicrhau ni'n dod i'r ddaear ar yr un amser, felly mae'n mae'n bwysig iawn i ni cysylltu gyda'r ddaear yn ystod y bywydau ni hefyd wrth gwrs. Felly byddwch yn ymwybodol o'r mat a'r llawr. A sut yn union mae'ch traed a phenôl a coesau hyd yn oed yn cysylltu gyda'r mat. A dewch â'ch meddwl trwy'r corff i'r pelfis i ddechrau, cefn, frest. Teimlwch y sgwyddau'n ymlacio a dod i lawr yn disgyn. A byddwch yn ymwybodol o'ch dwylo a brachiau. A dewch nôl at y sgwyddau. A meddyliwch am y gyddwf. Byddwch yn ymwybodol o'r ffordd mae'ch pen yn cydbwyso ar ben yr sgwyddau a'r gyddwf. A byddwch yn ymwybodol o'r wyneb a'r ffordd mae'r llyged chi'n setlo i mewn i'r socedi. A heno, ni'n edrych i dorri trwy straen, mae stres, a hyd yn oed hen feddyliau sydd ddim yn helpu ni. gan defnyddio ymarferion Surya, yn enwedig Surya Namaskar, neu unrhyw symudiadau sy'n helpu ni datblygu cydbwysedd o gwmpas y ganol. Nawr, mewn foment, ni'n dod i'r mantra, y s- mantra Surya, neu'r haul. Felly, dwi jyst dangos chi i ddechrau. I ddechrau, byddem yn anadlu allan ac anadlu i mewn yn ddwfn.

Gobeithio ni wedi deffro egnïau Surya, ond fel y ddywedais, mae'n bwysig i ni sicrhau ein bod ni'n dod i lawr i'r ddaear yr un amser. Ni ddim eisiau byw yn ein pennau, dim ond yn ein pennau, mae, mae angen i ni cysylltu egnïau ni gyda'r ddaear. Felly, mewn foment, ni'n ailadrodd yr, yr mantra, ond nawr, gyda Surya Namaha, ni'n dod i lawr i'r ddaya a cyffwrdd y ddaiar. Okay? Felly, ni'n dechrau gyda'r dwylo gyda'n gilydd, i'r frest, a nadlwch chi mewn yn ddwfn,

Felly wnewch yr ymarfer yn bersonol. A heb rhuthro, ar ôl chi wedi gorffen â'ch rownd agorwch â'r llygaid. A ni'n dechrau dwymo'r corff nawr. Ni wedi dwymo'r um, anadl i ddechrau. A fel chi'n gwybod, ni'n edrych i sicrhau ni'n symud fel arfer gyda'r anadl corff a'r meddwl gyda'n gilydd. Gyda'r Jatties, ni ddim yn dod ar y nadl enwedig, ni'n jyst dwymo'r corff, ond wrth gwrs ni'n sicrhau ni yn anadlu. Felly, dechreuwch gyda'r traed a trowch â'ch traed un ffordd a llall. Pedalwch â'ch traed. Lyfli. A dewch â'r goes dde lan A dechreuwch troi goes un ffordd a llall. A nawr symudiwch i mewn i'r clean, y gorwch clean. Sicrhewch eich bod chi'n tynnu'r bolau i mewn. Nawr, nadwch i mewn, dewch â trwyn a phengin gyda gilydd. Yn edrych allan y rhith hewch. Dwywaith eto. Ac unwaith eto. Gwych. A dewch ar brachiau i lawr. Dewch ar drwyd i mewn i'r thai yn gyferbyn a dechrauwch sboncio y goes. Nawr, cewch gafael o'r goes neu'r droed, yn adwch i mewn a dewch â'r goes lan ac agorwch goes. Nawr, nadwch i mewn a dewch ar goes allan. A nadwch allan, dewch ar goes i lawr. A plygwch dros y goes chwyth. Chi'n gallu plygu'r goes chwyth. Unwaith eto, nadwch i mewn, dewch lan.

Lyfli. A diolch lan i Eisteddfd am estynnwch ych coesau a dewch â'r goes chwith lan trowch o'r benglin. Un ffordd a llall. Agorwch y clean. Mae eto un ffordd a llall. A dewch ar droed chwith i mewn, sbonciwch y goes. O'n i wedi anghofio um, mae dy wwsh yn dydi, felly dewch ar trwy na ddengyn gyda'n gilydd. Ac allan. Ac i moeth eto. Ac i moeth eto. A dewch a blaicha i lawr, cewch gafael o'r goes chwith ac y gorwch os maent am nhw'n iawn 'da chi. Nawr anadlwch i mewn, dewch â'r goes o allan os mae'n iawn. Anadlwch allan. Plygwch. Unwaith eto, anadlwch i mewn. Ac allan. Unwaith eto. Ac i lawr. A dewch lan i eistedd. Os mae'n iawn da chi, dewch ar traed gyda'n gilydd, falle. bad y cynos yma. Os mae'n teimlo'n iawn, gallwch chi sboncio'r coesau yma. Lovely. Nawr, oherwydd ni'n um, ni trio gweithio gyda Manipura Chakra heno, ni'n dod i uh, Navi Asana nesa, felly Navasana. cwch. Felly, dewch i eistedd a esgyn eich pen ôl, ac ymystynnwch â'ch coesau. Byddwch yn gryf o gwmpas y bola. Okay. Lovely. A dewch ar dwylo i'r frest.

Traed i lawr unrhyw amser chi moyn. Dewch ar traed i lawr, rhowch cwtsh i'r coesau. Gwych. A dewch chi o'r wedd nesaf. Gyda'r traed ar y mat. Braciau allan mewn siâp T, a chi'n gallu cadw eich traed ar y mat, neu os chi moyn, chi'n gallu codi eich coesau o'r mat. Sicrhewch eich bod chi'n gwasgu'r botwm bolau i mewn i'r maen gefn. Anadlwch i mewn. Yn edrych allan, rheolwch y symudiad giât ar anadl a dewch â'r coesau i'r ochr dde. Felly, mae'r coesau'n dod i'r dde, ni'n edrych dros yr ysgwydd chwith. Canolbwyntiwch ar y nadl, byddwch yn ymwybodol o'r nadl yn mynd i mewn ac allan i'r maen gefn. A mae gennych chi opsiwn i ymestyn â'ch chwisau hefyd, felly falle, falle chi'n gallu dod â'r chwisau yn agosa at y llaw yr ochr dde, ac edrychwch dros yr ysgwydd yn gyferbyn yr ysgwydd chwith. Tro nes a chi'n mynadlu mewn, dewch â'r coesau dros y corff, Anadlwch allan a dewch â'r coesau i'r ochr chwith. Ymystynwch â'ch coesau ac edrychwch dros yr ysgwydd dde. Anadlwch i mewn, dewch o'r coesau nôl i'r ganol, rhowch cwtch i'r coesau, dewch a troi'n a phengliniau gyd yn gilydd. Rowliwch a rhowch massage i'r cefn. Lyfli. Os ych chi moyn, chi gallu croesi a'ch coesau. Cewch gafael o'r traed yn gyferbyn a dewch.

Nesa, os ma'n bosib i chi, a falle ma' syni di ga'l yy clustog neu hyd yn oed llyfyr o dan eich sodlau, neu'n dod i sgwot, ocê? Yym chi'n gallu defnyddio clustog neu rhywbeth jyst o dan eich sodlau. Os chi'n gallu, dewch â'r draed yn fflat. Pob lwc i i chi. Oce. Felly, yn trio dod lan gyda dwylo. Okay. A'n namasgar mudra. Felly dyma ble ni'n cysylltu egniau. Nawr, nesa, dod a'r dwylo i'r gwddf i Vishuddhi Chakra. Lyfli, da iawn. I'r drydydd llygad. A'r ben, y penau, lyfli, da iawn. Anjali Mudra. Yn adwch allan a dewch ar dwylo i lawr. cysylltu gyda'r ddaear unwaith eto a dewch i dwylo a phengliniau. A nesa ni'n gwneud a Viagra a pranayama, felly gwasgwch botwm bolau i mewn unwaith eto. Yn nadlwch i mewn, rheolwch y symudiad dewch a'r bola i lawr, edrychwch i'r flaen ac edrychwch i'r flaen. A nadwch allan, rowndiwch ych cefn lan. Dwywaith eto, nadlwch i mewn. Nawr, Mae ni'n gweithio, cofiwch, gyda'r nadl meddwl a'r corff gyda'n gilydd. Felly triwch tiwnio i mewn i'r anadl. Mae'n rili really helpu ni codi Egnïau cryf iawn. Ni'n bod yn fyddylgar iawn. Felly tair gwaith. A dewch nôl. Nawr, anadlwch i mewn a chodwch y goes dde, edrychwch i'r flaen unwaith eto, rhywch tiwnio i mewn i'r anadl, anadlwch allan, dewch â troen a phen-lin yn agosaf.

A nawr, os mae'n siwtio chi, gallwch chi ymestyn y goes dde tu ôl ni, ac mae'r frachwyth yn dod allan. A mae gennych chi opsiwn i blygu'r Llaw ar droed gyda'n gilydd a tafwch. Edrychwch i'r flaen. Gwych. Dewch ar bwys i lawr. Dewch i eistedd ar eich sodlau. Yym estynnwch eich breichiau, falle talcen i'r mat. Ac unwaith eto, canolbwyntiwch ar y nadl. Sylwch ar yr effaith mae'r nadl yn cael ar eich corff a'r meddwl.

draed, ar bedwar droed. Felly, anadlwch chi mewn, ymastynnwch y goes chwith, edrychwch i'r flaen. Anadlwch allan, troi'n a phenglin yn agosaf. Gwryf o gwmpas y bola, wrth gwrs. Tair gwaith. A dewch ar gwys i lawr. Dewch ar fysydd mawr a'ch traed gyda'i gilydd, agorwch eich coesau os mae'n siwtio chi, unwaith eto dewch chi eistedd ar eich sodlau ac ymystynnwch hyd y mat, talcen i'r mat, ynadlwch yn enwedig i mewn ac allan i unrhyw le chi'n teimlo unrhyw tensiynau. A dewch nôl i dwylo a phenlinïau. Nawr, nesa, ni'n dod nôl at um, Chatws Padasna, ond ni'n dod trwy gyfres o symudiadau sy'n um, gyda'r anadl safritri pranayama unwaith eto, felly 6-3, 6-3. A dwi'n just dangos chi ddechrau. Oce, felly, ni'n dechrau yma. Mae gennych chi opsiwn i, i aros yn Chatws Padas. Na, nai, os chi moyn, chi'n gallu troi basydd a'ch traed i lawr a chodi a'ch coesau, oce? Okay? Tipyn bach o fwy gryf. Felly, jyst dangos chi, chi'n adlu allan, chi'n adlu mewn a chodi am gynt o chwech, aros am dri, i lawr am chwech, yma, nai, i lawr, aros am dri. Okay? Felly mae'n eitha syml, ond ni'n really edrych i unwaith eto tunio i mewn i'r anadl a dod â'r corff meddwl a'r anadl gyda'n gilydd.

I lawr, dau, tri, pedwar, pump, chwech, efallai chi'n hofran na chi'n dod i lawr, dau, tri, i mewn, a chodi, tri, pedwar, pump, chwech, arhoswch, dau, tri, i lawr,

Tri, i lawr, dau, tri, pedwar, pump, chwech, arhoswch, dau, tri, anadlwch i mewn, heb rifo, cerddwch a'ch traed i'r dwylo, dewch â'r dwylo i'r mat, Jyst siglwch â'ch dwylo a jyst symudwch o'r un ochr i'r llall. A phan chi'n barod rowliwch i sefyll a swyddfa i nôl. Gwych. Ac unwaith eto, ni'n jyst symud a'i dwylo. Felly, jyst sigliwch un fraich i'n llaw yr un arall. A'r goes dde. A'r un chwith.

Nawr, ni'n dod i um, Suriname ysgol nesa, a ni'n dechrau yn eitha feddal. Ac ar ôl, ni'n jyst dod yn tipyn bach yn fwy gryf, os chi moyn. Chi'n gallu sticio gyda'r fersiwn feddal os chi moyn, okay? Felly, ni'n jyst sefyll ar ben y matie. Unwaith eto, mae cyfle i ni cysylltu gyda'r anadl, felly gyda sgwyddau i lawr, byddwch yn ymwybodol o'r Draed ar mat, cysylltwch gyda'r nadl cyn ni dod i mewn i swyni am ysgol. Nawr, yn adlwch chi mewn, dewch ar braich i allan, dwylo gyda'n gilydd. A nadwch allan a braichiau i lawr.

Mae'r tro yma yn adlewch i mewn, dwylo gyda'n gilydd. Yn adlewch allan, plygwch. Dwylo i lawr i'r mat. Edrychwch i'r flaen. yn tiwnio i mewn i'r ynadon. A nodwch allan, plygwch dros a'ch coesau, dwylo i'r frest, anadlwch i mewn, tafwch. Mae gennych chi opsiwn i blygu nôl. A nodwch allan. I lawr. Cysylltwch gyda'r ddaear. Anadlwch i mewn i drychwch i'r flaen. Anadlwch allan, plygwch dros o'ch coesau. Dwylwyn am ysgafod dryll, rest. Anadlwch i mewn, Bolau mewn. A myndwch allan. A gwelwch os chi'n gallu bod yn ymwybodol o'r egni ai chi'n adeiladu. Dwyloi'r mat, edrychwch i'r flaen.

neu'n ymestyn nawr. Felly, yn nadwch chi mewn, dewch â'r gwreichiau rownd a lawr. Plygwch os chi moyn. A nadwch allan. Dewch i lawr, dwylo i'r rest. Dwylwyd mat, a nadwch i mewn ac edrychwch i'r flaen. A nadwch allan a cerddwch nôl ar ochr dde. Mae'r gwys chwith yn dilyn, a dewch i fersiwn chi o Samatula Arsna y Blanc, felly chi'n gallu aros yma, nai, os chi moyn, gallwch chi dod â'r coesau i lawr i'r mat, ok? Mae'n lan i chi. Os chi'n gweithio gyda plank, wrth gwrs, ni'n bod yn gryf gyda Manipura Chakra. A hefyd, ni'n adeiladu cyhyrau o gwmpas y bola yr abdomen. A nadwch allan, dewch ar pengliniau lawr i'r mat. Byddwch yn gryf gyda'r braechiau, Dewch â'r frest i lawr a'r gên i lawr. Ok. Nawr, mae'r traed yn dod yn fflat. Chi'n gallu addasu a'ch dwylo os bydd angen. Os mae dwylo yn dod i'r flaen, mae dim bach yn um, haws. Anadlwch i mewn, a dewch i fersiwn chi o Bwdin Glas na Michael um, y Naidr. Chi'n gallu plygu'r brachiau os oes angen, neu chi'n gallu dod lan, byddwch yn ymwybodol o'r cefn chi. Am edrych allan, a dewch nôl i Chatws Podosna ac addaswch a'ch dwylo a coesau. Rhowch bysedd a'ch traed i lawr, a ni'n just paratoi i dod lan, a ni'n dod i Muka Bostrica. Felly, fel chi'n a fel chi'n dod lan, anadlwch i mewn yn ddwfn, a byddwch yn ymwybodol o'r, o'r sgyfaint. Okay, llannwch a'ch sgyfaint, felly anadlwch i mewn, codwch. Dewch ar gwefusau i siop y big, a chwaswch yr nadl allan. Anadlwch i mewn, cerddwch a'ch traed i'r dwylo ac edrychwch i'r flaen. Anadlwch allan, plygwch dros a'ch coesau. Dewch â'r dwylo i'r frest. Anadlwch i mewn a dewch lan, dwynwch yn y gilydd, plygwch nôl os mae'n siwtio chi, anadlwch allan, dewch ar breichiau rownd a nôl i'r rest. Ni'n darlunio'r haul yma, lyfli. Ar nôl. Gwych. Iawn. Felly, unwaith eto, os chi moyn nawr, chi'n gallu neidio lan, um, nôl a mlaen i, i blanc. Okay? Felly, yn adwch i mewn a dewch â'r breichiau allan. Plygwch nôl. Gwych. Anadwch allan, dewch i lawr. Dwylo i'r mat. Edrychwch i'r flaen. Nawr mae gennych chi opsiwn i gerdded nôl neu os chi moyn, chi'n gallu neidio. Okay. A cofiwch chi'n gallu dod â'r benyniau i'r mat os mae'n well i chi. Nawr, os chi moyn, yn wedi pens, chi'n gallu dod i lawr i press up i sel yma, chaturanga, yna ni'n just dod â'r pengliniau rhestr gêm i lawr. Felly, os ni'n dod i Chaturanga, ni'n bod yn gryf yn y bola, ni'n bod yn gryf yn ein um, braichiau, a ni'n ni trio jyst tynnu'r uh, braichiau gyda'n gilydd bron yn, a ni'n dod i'r flaen tipyn bach ac i lawr. Cam nesa, bwydy'n gas na nai, mae gennym yr opsiwn i ddod i Kokila ble ni'n codi'r thighs o'r mat. Anadlwch allan. Dewch i mewn o asna. Nawr, anadlwch i mewn yn ddwfn, llanwch yr ysgyfaint.

I'r flaen ac edrychwch i'r flaen. Lyfli. Anadlwch allan, plygwch dros ych coesau. Anadlwch i mewn. Brylliau rownd a lan. Plygwch nôl os yn dim ond os yn siwtio chi. Anadlwch allan, agorwch i'r hael. Lyfli. A dwylo i'r frest. Gwych. Un rownd arall. Felly, fel ddwedais, syniad yw, tra ni'n symud trwy'r symudiadau sy'n rhywun am ysgaw, mae'n helpu ni trwy trwy stres a, a meddyliau sydd ddim yn helpu ni, um, neu unrhyw beth sy'n sy boeni ni, Yym, a hefyd, mae'n, mae'n dod yn ddwfn, mae'r egnïau ni'n adeiladu yn dod yn yn ddwfn i mewn i cyhyrau ni a systemau ni a um, system gardiofascular hyd yn oed. Felly, gyda'n gilydd yn adwch chi mewn, dewch ar braich iawn lan, dynwch y bol i mewn, Plygwch os mae'n siwtio chi. Yna edrych allan, dewch i lawr. Dwy lwyd mat, edrychwch i'r flaen. Cerddwch neu neidiwch ei blanc. Chwaith chaturanga neu dewch ar coesau y frest ar gêm i'r mat A dewch i Cwcila neu Bwdin Glasna. Lygad y Cwcila, os chi'n dod i Cwcila chi'n codi thais o'r mat. Anadlwch allan, addaswch a'ch traed, setlwch yma yn Meruasna. Cofiwch chi'n gallu plygu eich coesau, anadlwch i mewn yn ddwfn. A Mucobostrycia. Anadlwch i mewn a dewch â'r traed a'r dwylo gyda'i gilydd a drachwch i'r flaen. Anadlwch allan, plygwch dros a'ch coesau. Dewch â'r dwylo i frest, anadlwch i mewn, codwch. Yn edrych allan, roedd Iau yn eang, a dewch ar dwylo i Namaskar. Dewch â'r braich Iau i lawr, cledra i'r flaen, dychmygwch eich bod chi'n wynebu'r haul, caewch eich llygaid. A teimlwch yr egni a ych chi wedi adeiladu yn eich ystafell o gwmpas chi. agorwch eich llygad unwaith eto. A ymwstynnwch eich brychiau a dewch â'r llaw fe i lawr a jyst helpwch a'r chlaw i lawr. Nawr, ni wedi bod yn gryf ar y dwylo yn dyn ni, a'r bylchiau. Uh, Gyrfarnau, a dewch i'r ochr arall, felly. Dwi'n just yn look ar her rai yn rhyddhau yma, okay. Siglwch hefyd. Gwych. Felly, gwaith i ni wedi um, adeiladu llawer o gydbwysedd yma. A nesa ni'n jyst yym ni'n jyst profi be'n union ni wedi wneud nawr gyda'r cydbwysedd, gan dod i yy ddod i gydbwyso o'r sefyll, ocê? Felly, setliwch yn Sama City Os 'na ble ni'n jyst sefyll. i mewn a gymestynnwch y gwys dde. Okay. A dewch ar gwys i'r flaen. A dewch nôl. A gorwch i'r dde. A nôl. Ac i lawr. Nawr, mae gennych chi opsiwn o ailadrodd yr un peth, neu os chi moyn, ond syniad i bod nesaf i wal, falle, rhywbeth sydd ddim yn, yn symud. Okay. A dewch lan unwaith eto gyda'r glwys. Nawr, cewch gafael. am y synnwch a gyrrwch â'ch cerbyd, lyfli. Ni'n trio sefyll yn syth. Lyfli, da iawn. A cadwch allan. Diolch i lawr. A dewch allan i'r ochr. Nawr, falle, Ni'n gallu dod rownd. Alla chi moyn bod nesa i'r wal. A ni'n dod i natural grass yna. Okay. Ni'n edrych i'r flaen. Dansiwr. Lyfli. A dewch i lawr. A yn araf, ni'n rheoli'r symuddiau da iawn chi. Felly, setlwch a'ch traed unwaith eto. A dewch i'r ochr dde. Codwch y goes, felly ni'n jyst ymarfer rili i ddechrau. A dewch yr goes allan. A nhw. Ac os mae'n help, dewch i wel. Jyst am dim bach o hyder, really. Codiwch y goes. A dewch i rathachario os na cerbyd. Os chi moyn, ni'n gallu dod allan I'r ochr. Gwych. A nôl. Nawr, os chi moyn, chi'n gallu wynebu'r wal. Mae darn o dodrefn sydd ddim yn symud. Okay. Setlwch unwaith eto, taenwch y cydbwysydd yr ochr dde. Byddwch yn gref yn y bola, Manipura Chakra. A'n araf, Dewch ar goes tu ôl chi. A fersiwn chi o Natch and Grass yna. Ni'n edrych yn Natch and Grass yna, ni'n trio edrych i'r flaen. Felly, gyda mudra os chi moyn. A sicrhewch, ni'n trio anadlu ar un amser, felly sicrhewch eich bod chi'n anadlu. Iawn, a phan chi'n barod, jyst dewch chi lawr unwaith eto. Unwaith o'n ni'n dod i lawr i'r llawr, felly dewch ar ben a'ch mater, anadwch chi mewn, ymwysynwch. Anadwch allan, dewch ar broechio allan, Plygwch i lawr. Ymystynnwch a'ch coesau. A dewch ar goes dde lan. Dewch ar llaw ar Yym, rhoi'ch dde tu ôl chi. Nawr, anadlwch i mewn a mastynwch yr ochr chwith. Anadlwch allan a dewch ar fraich tu allan y goes. Anadlwch i mewn a tafwch. Anadlwch allan a trowch. A nadlwch i mewn a dewch nôl i'r flaen ac i lawr. Nawr, llaw chwith tu ôl chi. Anadlwch chi mewn a mostynwch. Anadlwch allan, plygwch Dewch i lawr. Trowch yn yr ysgwydd a lapiwch a'ch fraich, braich um, dde tu ôl y goes. Felly mae'n dod rownd. Mae'r llaw yma Yn dod rownd hefyd. Oce. Falla ma dwy lwyn dod gyda'i gilydd. Paidiwch â phoeni. Os nhw ddim. Ac agorwch i'r ochr chwith. Cofiwch ni'n bod yn gryf o gwmpas y stumog hefyd. Yna dwch i mewn. A dewch nôl i'r flaen. Dewch a'r coesau allan a sbonciwch a'ch coesau, lyflu. Dewch ar goes chwyth. lan. Mae'r llaw chwith yn dod tu ôl ni. A ni'n eistedd yn dal yma. Tyfwch yn edrych allan a dewch ar ysgwydd ar roech tu allan y goes. Cofiwch, ni'n ddadlu mewn a tyfu yn edrych allan o troi i'r ochr chwith. Felly yma, ni'n mynd i gweithio gyda'r trial digestion. Ac os ni'n gweithio, sicrhau ni'n defnyddio'r system, system trial yn yoga. Mae'n helpu ni gyda stress a straen hefyd. Anogwch i mewn. Dewch nôl i'r flaen a dewch ar llaw tu ôl chi. Gwych. Anodwch i mewn ac ymystynnwch ar ochr chwith. Anodwch allan. Plygwch. Os chi'n gallu, plygu y fraich chwith tu ôl chi. Felly mae'n mynd round y goes. Efallai mae dwylo yn dod gyda'n gilydd, chi'n agor i'r ochr dde. Cofiwch, ni'n ymnadlu, ni'n bod yn gryf o gwmpas y stumog. Ni'n edrych i dod i lle iogaidd o'r enw Stiro Masukam sy'n feddal ac yn gryf ar un amser. A phan chi'n barod, ymladwch chi mewn a dewch nôl i'r flaen. Gwych. Dewch chi orwedd a dewch ar coesau dros y corff. Troi'n a phengleni a gyd yn gilydd. Gwych. Set yw bont arall na, bont nesaf, felly dewch ar traed i'r mat yn agos i'r pen ôl. Chi'n gallu defnyddio eich dwylo tipyn bach fel brêc, felly ni'n gwasgu'r dwylo i mewn i'r mat, trwy'r amser ni'n bod yn gryf o gwmpas cyhyrau'r stumog,

Un, chi'n codi. Chi'n aros. Dau, tri. I lawr. Dau, tri, pedwar, pump, chwech. Aros. Dau, tri. I mewn a chodi.

tri, unwaith eto i mewn, dau, tri, pedwar, pump, chwech, arhoswch, dau, tri, i lawr, dau, tri, pedwar, pump, chwech, arhoswch, dau, tri. Gwych. Ni bron yn wedi gorffen. Mae'n syniad i yfed. Nawr, allwch chi Gweld mewn funud pam. A ni'n gorffen gyda dan dy... gyda um, cria a rasyn, donci cria. Okay? Syniad gyda donci cria yw Mae yy ma' y synau yn yym cael eu gam-drin yn yn ddrwg iawn, ond maen nhw'n gallu bod yn hapus ta beth, dyna'r syniad. Felly, ni wedi, cofio ni wedi wneud hwn o'r blaen, ond jyst dangos chi i ddechrau, ok? Felly, mewn foment, byddwch chi'n ymuno â fi, yn, â fi. Ni'n anadlu i mewn. Gyda'r sŵn, um, gyda'r sŵn fel yr asyn, wel mae'n fod bod fel yr asyn, felly chi'n anadlu allan ac yn adlu i mewn gyda... A chi'n dod lan gyda... Ha!

A dwywaith eto. Felly, gryf gyda'r stumog, anadlwch allan, anadlwch i mewn gyda... Ha! Ac unwaith eto am look. Yn adwch allan. Ac yn adwch chi mewn gyda'r sŵn. Ha! A dewch ar braich i lawr. A nawr, dewch i orwedd. Ni wedi cael gwared o unrhyw syniadau o gamdriniaeth, na unrhyw tensiynau. Dewch i orwedd, symudiwch os mae angen i chi, jyst cael gwared o unrhyw beth. Mae'ch corff setlwch mewn ffordd sy'n gyfforddus amdano chi. A os chi moyn, gallwch chi dychmygu a'ch bod chi'n gorwedd mewn pibell. Okay, felly, gorwedd yn Shavasana. A mae gennych chi opsiwn o ddychmygu chi'n gorwedd mewn pibell, naill hanner pibell os yn well i chi. Chi'n chi digon dwym. A os chi moyn, gallech chi dychmygu, mae dŵr yn llifo o'ch phen reit trwy'r corff, mae'n dwym, mae'n gyfforddus, reit i lawr a'ch corff ac allan o'r gwaelod. A canolbwyntiwch ar lliw y dŵr. Mae'n glir pan mae'n dod i mewn i'r pibell. Ond mae'n golchi chi, mae'n golchi unrhyw tensiynau neu unrhyw beth sydd ddim yn helpu chi yn a'ch bywyd ar hyn o bryd. Mae'n golchi'r hen feddyliau na'i hen tensiynau i ffwrdd. Ac efallai dros amser bydd Yr hylif yn rhedeg yn glir. A gallech chi aros yn y pibell am sbel. A dwi'n jyst gadael chi i ymlacio.